Nagosimwa SP mbuya mono sana ase okoira chingaki chiaino gocha ga mokoo wa Times, nyaberera rero mbegete mask ase engencho mbwate rikuba. Bono iga nanyore konyora omogeni oyomo. Abange baino mwabo orire ngai ekiama kia nyachae giachiete keria gekogwa ng'a Ford people. Tiambatebi ng'a rero nanyorire ase keri, tiga first of all ndarete omogeni one momomanye. Mbuya mono sana endugu ase okoira chingaki chiao gocha mokoo wa Times. Mbuya mono. Ase amarieta gaki naki okorokwa? Ase amarieta nkorokwa Do Doctor Jeff Nyakwama oyobuo Rina korwa Bomachoge. Confirm.

Korwa karamu eria ya Nyasae nere eyio, because abagusii nabanto abang'aini, naende abagusii ase emiaka emenge nabo tomanyire ng'a nogenda Minnesota, nogenda Australia, abagusii baito ebachiete aria bagasoma. Iga emaana ye kalamu eyio ntomanyete ng'a abagusii nabanto abang'aini, naende ekalamu eyio iga nero togotumia naende egoro egotoraa, mpaka naende tonyore obogambi. Naye ogotoka, notoka Kenya, Eh inche no ngotoka Kenya ah inche no mwaki rinde Okay. nimbwate obisi Nairobi ah Ehe. hapa naende nimbwate obisi Boston Ehe. eh, na Dallas Eh. inche no mwaki iri iga iga Ehe. ne chinse ne ense ya America America. Eh, bono. Now, I am position ki oko- oko- o- ore bono iga ase epati ya 40 people. inche party leader ase ekiama eke giaito Ehe. naende inche presidential candidate Ache. Eeh ase chikura echi chigocha, ah nimaete banto baito mbaratorore ebinyoro lakini rende nokwebanga togenderete kwebanga iga, lakini omaete buna omoswahiri atebete ng'a baria batang'anete ari ng'a kutangulia ndo kufika. Abare. Mbono tore, mbono tokonya kobanga ebinto ebi ntochi nkonibire, naende moche motorore egetii. Igo inee nonsi chiaye nkoboyore ekero gekende 2027. Ee, bono nkoborie, inde omwaka oria oetete, omwaka bwa ishiri- twen- ishi- eh, emerongo ebere na ishirini na mbiri, I ran f- against the, eh, the current president oyio ore William Samoei Ruto, akambua nominations, naende bagankorera obokora ake, bono rende bono twabeire abanto abang'aini, abagusii bono ntobwate enyomba yaito, I'll be on the ballot, buna ecandidate ya, eh, People's Forum for Rebuilding Dec- Democracy, alama yaito nekaramu, eyio ere ekiama kiomogusii. Matiang'i naro naki mwasangire ring'ana eri? Matiang'i nware namaraga naro. Matiang'i emechando are, enyomba eria are, nenyomba yabande. Lakini rende buna abagusii ntobwate enyomba yaito bono and we open to discussion. Egento ekenene ninkei ng'a goika tonyare enchera tokonyara konyora obogambi erinde torete amagenderero ase gusii yaito. Igo inanase nababwate ekiamo ki'omogusii ere naye the rightful Candidate o president in Kenya. Na buna gwateba igo naende it is our time buna abagusii twaganyire emiaka emerongo etato korwa engaki eria ya nyachae erinde tonyae ribaga buna eri naende naende ntori gochi koirana magega goika omogusii agende baka etebe naende goika omogusii abekwe ase emesa erinde tonyae konyora amaenderero. Abanto bande mbaroo ba officials be party. Eeh ntobwate officials abange actually eh our head office ere Mombasa. Eke ne ekiama kebwate national outlook tobwate chi office in almo in majority of the counties naende obase kogenda online nabo okorora ntobwate chapters chie chi university ao ao ao igo bono eke ne ekiama kebwate national representation across the country. Into expected discussions na Matiang'i. Matiang'i na omwana ominto, intwe na abagusi, intwe na abanto abamo, egento tokorigia gusii enyare konyora amagenderero, gaki engaki ere aike tonyare goikaransa amo naende tosange eng'ana eye nabo tokoigwana. Just ndi curious kidogo komanya ng'a riria Matiang'i are korigia ekiama, naba approached? Ah, bono omaete buna abaraya ebinto binde mbire ekero mwakwanire, Eh. ah, mbibwenereti gokwanwa isiko, Ehe. na nabo oboraia obuya bore igo. Eh. Lakini rende we are open to discussion to like minded individuals, goenda ase obo- eh, obochori obo ogocha omwaka ogocha. Okay. Mm. Ng'esa kijani. Ase ekijani ntobwate omo- ab- omo- omosae omo- omoke kabisa, okorokwa nere machoka, korwa nyaribari. Ehe. Eh. Igo bono nkebwate the national outlook. Kabisa abarai bande ntobwate abarai ao ao korwa Mombasa chairman aa korwa Mombasa county ntobwate abarai korwa Kilifi county onyare koenda ase ewebsite yaito www.pfrd.com nabo okorora chiofisi chiaito chionsi abarai baito bonsi eki nekiama naende ekiama eki kiaito ekebwate outlook korwa every constituency.

including the presidency, inche buna presidential candidate, I'll be on the ballot. You'll be on the ballot. Nyono, I'll be on the ballot. Iga bono abagusii tokabwate chi presidential candidates isato. M- Buna tateba, egento ekenene ng'a goika omogusii abarwe Abarwe. ase emesa. Ehe. Twaganyire emiaka emerongo et- etato, Ehe. naende chingaki echi nechiaito, Ehe. naende baria bande rende matiang'i iga aria ase are, babe mbamo- mbamoa ekerogo ekio, gose babe mbanchera ng'a nere bagosupport,

Egento buna twateba ng'a omogusii goika agenderere, chipara chiria chiaito chirasosigwe chirosigwe, chisukuru chiria chiaito chire amomoko buna Nyaribari aria okora chisukuru chire enchera embe, chipara chire embe lakini omochumbe nogosera abanto para, ebinto biri goika biere. Goika biere buna abagusii naende erinde tosikwe. Kuna eragunism gaki yatochandire bosongo. Oboke bagoborwe bosongo iga aria korwa omogavana oria ore iga aria, yaani oretire obonyira bosongo, oende Nyaribari iga aria, omochumba oye gose janda akorokwa gose naki akorokwa, ne chigotara gose basaririe abana baito eme emeswago bakoba, lakini intwe buna ekiama togote aye intwe abana baito na ekaramu tokoba. Totaeti mang'ana ya emeswago na echikaramu, totaeti abana baende esukuru, banyore chigasi bakonye egesaku. Abanto basome. Abanto basome. Mweshimiwa mbuya muno sana mbuya nyasaye agoseseni and all the best in your rise. Mbuya mono nyasaye agoseseni kwania abatazamaji bago bateyi ng'a ng'a amo tore naende engaki eye neyaito buna abagusii. Camera ne yago bae your last words. Ogotebia abanto baminto gusii engima ase yabeta korwa Kenya, Minnesota, Canada, Seattle. China egesaku engaki eye neyaito, naende goika bono ntorigerie ng'a egesaku giaito giasikirwe, tonyore amagenderero, twae chinyagitari, abana baito baende chisukuru, chisemi goika torigererie buya erinde tonyare koenderera buna egesaku. Mbuya mono. Mbuya mono sana. Mbuya mono. Thank you. Nyasae agoseseni. Asante.